Hello, hello, my lovely people. Welcome to my YouTube channel. Uya chitima chevapfumbi tinoverifaya. Tinoverifaya nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumastreets dzesocial media. Clip yanakwana usati wasubscribe. Aiwa chishure changu chongoti ngosubscribe ubaya the notification bell patinouploada zvinyowani. Obva watoona zvinyowani kungoti tiri chobva chatouya. Subscribe mahara. Nyaya ndaiva nayo pano inyaya yaHoliten naMama Vee. Holiten akataurawo mutauriri wake pamafungiro ake ari kwaDJ Ola. Mama Vee vakapindurawo kupindura kwavo nemakuonero avo nemafungiro avo. Ndeye tinoona zviri muvhidhiyo. Ah. It's been two years ndichitaura nevanhu vekunhamo

i had someone ndege ndege Eh. ndege Mm. achindiudza something I'm, Eh. i'm worried Why?
i saw my son wearing a dress Mm. achiita maskits ekwana mama Mm. ndandiri mundege namavi last week ndakamusangana nawo ndichipa kuti Mm. i have nothing against anyone Mhm. but on principle level but zvavanoita zvezvezvo

mm. tikurasika kurasika so, but iwo ukaona kuti mwana wako zviri kunetsa inoyi haisi mama v school of institution its a business page its a hustle page iname hustler you understand i hustle for a living hustle yangu iwo ukaona kuti haisi kukuitira zvangu fane kuti unoenda kucompany yecement kuti company yenyu cement yenyu inozopinda pahuro dzevana wangu enda haisi kuinstitution iyi handisi institution handisi chikoro kana dai yanga iri chikoro maiti chikoro chingachivharwe its not mama v school of technology mama v school of schooling people i'm not here to school people i'm here to hustle and make money you see these people are calling me its money I'm here to hustle. Iwe ukaona kuti arega ndiende ndiendese mwana wangu ada kuenda kuchikoro. Endesa mwana wako kuma college ari koko. Iye mwana wako ari kuitei? Ari kuitei papa kana zvisingaiti disable ani ani follower. Vana venyu tikutovadzisa kuhasela kuti mu life you go to any extent. saka iwo uri fungwa kuti iwo nhasi ndikamuka nchizi ndasiya kuekta maskits aya kusi kufa ndekupi zviri nane ndife ndiri pamari zviri nani ndinofirapo pana zuckerberg ndinofirapo iwo ukaona zvakunetsa kana wafila kuti zviri kukunetsa uya unditakure necrane wonondisiya kune nyika yaunofila kuti ndo inoita for me pamakaona ndichipareda kuti ndauya panapa kupareda kuti hazi inozichii pandakauya ndichiparedha kuti ndiri kuda kupusha ajenda yezvakati nezvakati ndepapi kusvika maona munhu ari pamusoro pangu kana musati mabata munhu ari pamusoro pangu nyararai ende vamwe vacho vanonge ongori vanhu unoziva vanhu vari mudenial zvakaoma denial is the river in egypt ukada uzotozvitarisa pamwe dzitori mukochani dzitori mucloset futi iwe ukanditarisa unofila sei ukanditarisa ukaona ndiri ngochani newe uri ngochani kana ukanditarisa uri kufila sei paunondiona iwe ukafila kuti ndiri ngochani magnets attract magnets you are also a ngochani ungori mudenial saidi ramuinaro iroro gara nesaidi iroro indogara nesaidi randiinaro hey, eh, raisi riripo saidi randiinaro iroro indogara nesaidi randiinaro iwe ugarawo nesaidi rauinaro eh, kana dress richikwanisa kundikeshera richikwanisa kundiisira income ye 40000 i earn 40000 now because ndane increment last for the whole of last last month nhanditi ku 30000 now i earn 40000 ndotaurwa nemunhu anonge aita data rekukumbira kuti azi was chisiya dress iyi ndinofanaro wani kana muguva ndiise hangu ndiinapi as long as it's paying the bills kune mbavha dziri kutofamba nepfutuko dzichidaro so takarasima neni ari kuba uko ari kutoba uko munhu unoita zvaanoda nebhodhi yake umwe naumwe wakapiwa zi umwe naumwe nebhodhi yake namwari iwe oita zvaunoda nepo iwe chako kwako kunyanya kuita jehovha stereki anonge aine shungu yekuda kuendesa mwana ngavaendese vana kumainstitution musave muchindistressa please uyowe our kids our kids kids dzenyu endai munokidzao